Ñe'ẽ arandukuéra. Proverbios. Proverbios capítulo uno. Ma'erãpa oĩ tekombo'ekuéra? Ko'ã ñe'ẽ arandu oheja va'ekue Salomón, Israel retã ruvicha, David ra'ýre, ojekuaa porã hag̃ua tekombo'e arandu ha akã porã, ojehupytyve hag̃ua tekombo'e porã hustísia, Aka porã ombojovake hag̃ua hekoitépe, omoarandu hag̃ua umi iñarandu'ỹvape ha ome'ẽ hag̃ua mitãrusukuérape aka porã ha akãguapy. Iñarandúva tohendu ha tombohetave iñarandu. Ha upe iñapyty'ũ porãva tohupytyve tekombo'e porã, ojekuaa porã hag̃ua tekombo'e ñe'ẽ mbojoja, ñe'ẽ arandu ha ñe'ẽ ñemimby. Pe arandu ñepyrũmby ningo pejekyhyje Ñanderuetégui. Umi itavýva katu ndojapói mba'eve ramo pe arandu ha pe tekombo'e. Pe arandu oporohekombo'ese. Ehendúke che ra'y nde ruñe'ẽ ha aníke rejahéi nde sy ne mbo'évare. Umíva ningo jeguaka iporãiteve ne akã rehe ha ojogua nde ajuruigua óro guiguávape. Che ra'y, umi hembiapo vaíva ne mbotavyse ramo, ani reñembopy'a peteĩ hendive kuéra. He'i ramo hikuái, Ejúna orendive, ñamoĩ ñuhã ñañohẽ hag̃ua tuguy, Ñamoñuhã reinínte upe heko potĩvape. Hekovére ñamokõte chupekuéra ku'aña retãicha ha oñepehe'ẽ'a'ỹre ku yvykua hugua'ỹvape ho'arõguáicha. Opaichagua imba'erepyeta jajuhúva guive ñamyenyhẽta ñande róga mba'eita imondapyrégui. Eheka po'a orendive, oñondivepa jaguerekóta peteĩ vosa añónte ñañongatu hag̃ua ñande pirapire. Che ra'y, aníke reiko hendivekuéra hapére. Emboyke katu nde pyhapégui. Ipykuéra oñaniségui mba'e vai gotyo, ha pya'e pya'e oho hikuái oñohẽ hag̃ua tuguy. Reiete ningo ñeg̃uasáita ñuhã guyrakuéra opavave resa renondépe. Ha'ekuéra omoñuhã hekovekuérape ha omoĩ iñuhã hi'angakuérape g̃uarãnte. Péicha ningo umi ombyatyséi etereíva mba'e heta, ha ipahápe imba'eita heta rupi ohundi hekove tee. Pe arandu ojekuaaukáva sapukaipópe tapekueraha rupi ha oñe'ẽ hatã táva pláza rupi osapukái umi aty guasuha renda rupi ha tavakuéra rokẽ ojeikeha rupi he'i hag̃ua iñe'ẽ. Araka'e pevépa, itavýva ohayhúta ivýro reko ha ivýrova rembiapo ivýro ha umi heko ñembotavýva katu ndojapói ojapo'íta ñe'ẽ arandu. Pejevýke, pehendu hag̃ua che ñeñatõi pohýi. Péina ápe, che añohẽta che espíritu pende ári ha aikuaaukáta mba'evérõ che ñe'ẽ arandu. Che ningo pohenói ha nacherenduséi aipyso va'ekue che po ha avave noipopyhyséi. Pemboyke uvei opaite che rekombo'e ha ndapeipotái che ñañatõi. Upéicharõ, che avei apukáta pene rembiasa asy jave ku yvytu ratãicha. Ha añembohorýta oúvo pene rendápe ñemondýi guasu, ha og̃uahẽvo peẽme peñehuni hag̃uáicha pekyhyjeva'erã, pene rembiasa asýva'erã ku yvytu jepokavaicha oúvo pende ári angekói vai ha py'áta rováicha. Upéicha peime jave, che renoijoáta ha napombohovaimo'ãi, che rekáta pyhareve ha ndapechejuhumo'ãi, pejapo'ígui arandúpe, ha ndapeiporavóigui ñande Rueteguigua kyhyje, ha ndapejapysakaséigui che ñe'ẽ rehe, pemboyke opaite che rekombo'e. Pende reko vai penemokõ va'erã ha peñembojeguarúta pene rekombo'epy teégui. Umi tekove tavýpe ojuka va'erã ijejavykue ha oñehundi va'erã hikuái ipo'apotykue rupive, ha upe che rendúva katu oikova'erã kyhyje'ỹme ha oikove va'erã py'aguapýpe okyhyje'ỹre mba'evégui. Proverbios capítulo 2 Arandu peteĩ mba'e porãitéva. Che ra'y, remomba'e ramo che ñe'ẽ, ha reñongatu porã ramo nde pype, che rembiapoukapy kuéra, ha rejapysaka porã ramo upe arandu rehe, ha remoĩ ramo nde py'apy akãguapy reko rehe, ha rejerure asy ramo akã porã ha akãguapy rehe, ha reheka ramo ku oro morotĩicha, ha rejepovyvývo, Ha reheka ramo ku mba'e repyeta oñeñomi va'ekuéicha, pláta yvyy rõguáicha, upéicha ramo reikuaáta mba'épa he'ise pe kyhyje Ñanderuetégui ha reikuaáta ichupe voi. Ñanderuete voi ome'ẽ arandu, ha ijurúgui ou akãguapy ha akã porã. Ha'e ome'ẽ arandu hekopeguáva umi hekopotĩvape, ha'e omo'ã hína umi hekoitépe oguatávape, ha'e oñangareko hína Pe heko potĩva rape rehe, ha'e oñangareko hína ojeroviáva rape rehe. Upéicharamo reikuaáta pe hustísia, akãguapy reko ha opa mba'e hekopeguáva. Pe arandu oike vove nde py'apýpe ha pe entendimiénto ombovy'áta nde ángape. Pe akãguapy reko nemo'ã va'erã ha pe akã porã reko katu oñangareko va'erã nde rehe. Ndesalva hag̃ua tape vaígui ha umi tekove ñe'ẽtie'ỹgui. Pe arandu nemomombyrýta umi oñemomombyrývagui pe tape ikare'ỹvagui, oiko hag̃ua tape ypytũ rehe. Ha'ekuéra ovy'a ojapóramo mba'e vai, ipy'ahoru tie'ỹ ñañareko reheve, ha pe po'i ikarẽ ha iguataha ojejavy. Pe arandu ndesalva va'erã pe kuña rekuaa'ỹvagui, pe tembireko ambuévagui ha iñe'ẽ oporombojuru he'ẽvagui, ha upe kuña opoíma iménagui oikuaáva imitã ára guive, ha hesaráima iñe'ẽ ome'ẽma va'ekue iménape. Upévare hogayguakuéra omanombáta ha ha'e po'ikuéra nde reraháta aña retãme, umi hese oñemog̃uahẽva guive ndojevyvéima va'erã, ha ndohovéima va'erã pe tekove porã rape rehe. Opa ko'ã mba'e riréma, Che amombe'u ndéve nde reguata hag̃ua tekopotĩme ha hekopotĩva rape po'i rehe. Umi hekopotĩva oiko va'erã yvy apére ha umi heko joheipyrévante hemby va'erã yvy apére. Umi tekove ñaña katu oñehundi va'erã yvy ape árigui, ha umi nomomba'éivape teko porã ojehapo'o va'erã ko yvy ape árigui. Proverbios capítulo 3 Umi okyhyjéva Ñanderuetégui ojehovasáta. Che ra'y, aníke nde resarái che rembiapo kapýgui, eñongatu nde py'apýpe che rembipota. Upéicharõ, tekove puku ha heta áño py'aguapy reheguáva omyenyhẽta nde rekove. Ani reñemboyke pe poriahuverekógui, Ni pe añeteguágui. Eñapytĩke umi ñande ajúra rehe ha ehaíke nde py'apýpe avei. Péicharõ rejuhúta py'ã porã ha rembovy'áta Ñanderuetépe ha nde rapichakuérape avei. Ejeroviáke nde py'aite guive Ñanderuete rehe ha ani rejokóna ka'aguapy rehe. Nemandu'áke hese opaite nde rape rehe ha Ha'e omyesakã nde raperã. Aníkena reimo'ãeteĩ ne arandúetereiha. Ekyhyjéke Ñanderuetégui ha eñemboyke mba'e vaígui. Péva ningo pohã añeteguáva nde retépe g̃uarã ha piro'y ne kanguekuérape g̃uarã. Emomba'éke ñande Ruetépe ne mba'e porã rupi ha ne ñemitỹngue'a ypykue rupi. Upéicha ramo, nde róga henyhẽta koga águi ha nde parrál raka'ã omyenyhẽta nde mba'yru vínogui. Aníke nde pochy, che ra'y, ñande Ruete nde javira ramo, ha aníke nde kueráihe ko mbo'égui, ñande Ruete ningo ohavira pe ohayhúvape. Pe túva ohaviraháicha ita'ýra ohayhúvape, ovy'aite upe tapicha ojuhúva arandu ha ohupytýva akãguapy. Umi ajahupytýramo iporãve plátagui ha umi ajaguerekóramo iporãve órogui, hepyeteve itavera hepývagui ha opaite mba'e ikatúva guive reipota, ndaikatúi ñambojoja hesekuéra. Tekove puku oĩ ijakatúva gotyo. ha ijasu gotyo oĩ mba'ere pyeta ha terakuã porã. Hape kuéra ningo ne mbopy'a rory, ha hape po'i kuéra ne mbopy'a guapýta. Ha'e hína yvyra oporomoingovéva umi hese oñemomba'évape guarã, ha ovy'aiterei umi oñemomba'etévape hese. Arandu pópe Ñande Ruete ojapo ypy va'ekue ko yvy, ha akã porãme omohenda va'ekue yvaga kuéra. Ikuaapy rupi umi yvu osẽ yvy pypukuetégui ha áragui omondyky ysapy. Che ra'y, ejepy'amongeta porã ha ipuru arandu añeteguáva. Ko'ã mba'e ani remboyke nde resa renondégui. Umi aikóta jaguaka ramo, nde ajúra reg̃uarã ha ne ánga oikove va'erã. Upéicha reiko va'erã kyhyje'ỹme nde rape rehe ha nde py nojepysangamo'ãi. Reñeno vove, nde rekyhyjemo'ãi ha reñeno rire reke porãta. Nde rekyhyjemo'ãi pe jehasa asýgui, ni mba'e vai guasúgui oúva tekove iñañáva ári. Ñanderuete ningo oñangarekóta nde rehe. Ha ha'e ndohejamo'ãi re'a peteĩ ñuhãme. Aníke reñembokétei oikotevẽvagui, nde, ikatu guive eipytyvõ ichupe. Aníke rétei nde rapichápe, tereho, ha eju jevy, ha ko'ẽrõ ame'ẽta ndéve. Reme'ẽ kuaa ramo ko árape, eme'ẽ katu ichupe. Aníke reñeha'ã rejapo hag̃ua mba'e vai nde rapicha oikóva rehe nde ykére. Ani reiko vai avave ndive, ndojapói guive nderehe mba'e ivaietereíva. Ani reikótei umi imbaretéva oikoháicha ha ani reiporavótei hapekuéra. Ñanderuete ndohayhúi iñañávape, ha'e katu oĩ umi heko potĩva ndive. Ñanderuete maldisión ningo oĩ pe tekove ñaña rógape, ha'e katu ohovasa va'erã umi heko potĩvape. Añetehápe ha'e oñembohory va'erã umi toryja apoha rehe, umi heko oñemomirĩvape katu ome'ẽ va'erã mba'e porã. Umi iñarandúva ohupyty va'erã térã kuã porã, umi ivýrova katu oñemotĩ va'erã. Proverbios capítulo cuatro. Pe túva oñatõi ita'ýrape ojapo hag̃ua hekombo'ekuéra. Che ra'ykuéra pehendúke pende ru rekombo'e, Ha pejapysaka porã hese, pehupyty hag̃ua akãguapyreko. Mbo'epy iporãva ame'ẽgui peẽme, ani peheja reítei che rembiapoukapy, che mitã ramo che ru rógape, ha che mitãmi aja che sy oñangareko porã che rehe. Che ru chembo'e va'ekue ha he'i, Che ra'y, eñongatu nde py'apýpe che ñe'ẽ, ejapo che rembiapoukapy nde reikove hag̃ua. Ehupytýke arandu ha akã porã. Aníke nderesarái ha aníke reñemboyke pe ñe'ẽgui che juru osẽ va'ekuégui. Aníke rehejáte pe arandu, ha'e ningo oñangareko va'erã nde rehe. Ehayhúke pe arandu ha ha'e nemoingove va'erã. Opaite mba'e reguerekóva guive eme'ẽ arandu rehehápe. Ehupytýke arandu ha opaite nde mba'e repy eme'ẽ akaguapy rehehápe. Ejapyhýke pe arandu ha ha'e nemopu'ãta. Ha'e nemotuicháta reñañuã ramo nde ichupe. Jaiguaka ramoguáicha oñemoĩta ne akã rehe, jaiguaka akã óro guiguávaicha oñeme'ẽva'erã ndéve. Ehendúke, che ra'y, ha ejapóke che ñe'ẽ, ha oñembohetahetavéta ndéve umi áño reikove hag̃ua. Arandu rape rehe che romondose, tape po'i ikare'ỹva rehe che aipota ndereguata. Reguatáramo reikóvo hi'ári nandepysyrymo'ãi, ha reñaníramo jepe nereñepysãngamo'ãi. Aníke repiátei che rekombo'égui. Umía, aníke reheja reitei, ejapopa uvei hekoitépe, upéva rupi reikove reína. Aníke reikétei umi tekove ñaña rape po'i rehe, ha aníke rehótei umi iñañáva rape rehe. Eñemomombyry hapégui, aníke rehasa hapére. Eñemboyke uvei ichugui, ha ehasánte ke rehóvo. Ha'ekuéra ningo ndokéi ojapo peve mba'e ivaíva, Ha oho ichuguikuéra topehýi oity peve peteĩme. Ho'úgui hikuái pan ñaña rekopeguaréva ha omboy'u hikuái víno mondapyréva. Ha umi hekopotíva rape po'i katu ha'ete ku ko'ẽju resakãicha, hesakã hesakãve ohóvo ko'ẽmbaite peve. Umi tekove ñaña rape ningo ku ypytũicha, ndoikuaái araka'épa oñepysãngáta. Che ra'y, ejapysaka porãke che ñe'ẽ rehe, emoĩ nde apysa che ñe'ẽ rehe. Aníke reñemboyke tei nde resa renondégui, eñongatu uvei nde py'apy mbytépe. Umi ojuhúva randu oikove va'erã ha pohã hetépe guarã, eñangareko porãve nde py'apy rehe opaite ambu'e mba'égui ichugui heñóigui pe tekove, embuskéke nde jehegui jurutie'ỹ vai, Ha emomombyry nde jurúpe añarekógui, upéicharamo nde resakuéra omaña porãta ne renonderãme ha nde ropepikuéra oma'ẽ porãta oĩva guive nde resa renondépe. Emaña porãke nde pykuéra rape rehe, ani haguã re'a karuguápe, tuju vaípe. Ani repia tei nde akatúa gotyo ni nde asu gotyo, emboyke nde py mba'e vaígui. Proverbios capítulo 5 Eñemomombyry kuñareko vaígui. Che ra'y, ejapysaka porã ke che randu rehe, ha che akãguapy rehe remoĩ nde apysa. Rejepy'amongeta porã hag̃ua, ha ne rembekuéra toñongatu arandu añeteguáva. Pe kuña ojekuaa'ỹva rembe omondyky eíreicha, ha ijuru isỹive aséitegui, ha omoipahakuévo katu iro ahénjoicha. Hakua, ku kyse puku haimbe jovaiváicha, ypykuéra ojepoi ñemano rape gotyo, iguata oho aña retã gotyo, ha'e ndombohapemo'ãi pe tekove porã rape, ha ha'e voi ndoikuaái oguataha rupi oiko reígui. Ko'ág̃akena, che ra'y, che rendu, ha ani reñemboketei che ñe'ẽgui, eñemomombyry pe kuña reko vaígui ha ani reñembojátai hogarõke rehe. Ani hag̃ua reme'ẽ umi ojekuaa'ỹvape ne rerakuã porã ni nde rekove arakuéra ipy'aróvape. Ani hag̃ua upe nde reikuaa'ỹva oñomohyg̃uatã nde pirapirégui, ha ani hag̃ua nde rembiapo repykue opyta nde reikuaa'ỹva rógape. Ha ne pyahe asy amo ipahápe ikusuguévo nde ro'o ha nde rete, ha ere, Che vyroite amboyke haguére che ru rekombo'epy, ha che py'apy ndohayhúi haguére che ru ñeñatõi. Ndahendúi kuri umi chemoaranduséva ñe'ẽ, ha namoĩri chapysa umi chembo'éva gotyo. Haimetéko ja'apa opaichagua mba'e ivaívape, ha mbojavekehára pópe atĩ hag̃ua che rapichakuéra renondépe. He'u pe y nde ykua teégui ha pe y osyrýva nde yvu teégui, nde yvu toñohẽ hi'ỹ nde kógape ha nde y tosyry nde kokuépe. Tanemba'erã añoite ha anítei remboja'o umi rekuaa'ỹva ndive. Tojehovasa nde yvu ha evy'aite ne rembireko teéva ndive, reikuaáva nde karia'y ára guive. Ne rembireko teéva ku guasu kuña ojehayhuetévaicha ha guasuvira juketéicha ikunu'ũme tandembohory opaite ára, ha imborayhúpe tandepy'arory tapiaite. Ha mba'e rehépa, nde, che ra'y, nde neakãrakúta nde rapicha rembireko rehe ha reñañuãta upe reikuaa'ỹva rete. Yvy arigua rapekuéra oĩmbáma Ñanderuete resa renondépe, ha'e omaña hape po'ikuéra rehe. Pe tekove ñaña ho'áta katuete iñeñareko rupi ha hembiapo vaikuéra ojokuáta ichupe isãme. Ha'e omano va'erã nojehekombo'éigui ha hekóta rova tuichakue javeve oñehundíta. Proverbios capítulo 6. Ani rejerovia oimeraẽ nde rapicháre. Che ra'y, reme'ẽramo ne ñe'ẽ nde rapicha rehe, térã rejerovia ramo oimeraẽva rehe ne ñe'ẽme nde jura, ha repytáta ñapytĩmbyre nde rembe he'i va'ekue rupi. Eñeha'ãmba, che ra'y, rejepoi peve, re'águi nde rapicha pópe, upévagui tereho, eñemomirĩete, ha ejerure asy nde rapichápe, Rejuhu peve sãso, Libertad. Ani reheja nde resakuéra oke ha ani reheja nde rope'a oñomboty. Ekañy ichugui, ku guasu okañyháicha pe mymba apihágui ha guyra okañyháicha ñuhã omoĩ vapógui. Ema'ẽna pe tajýi rehe, nde ne ate'ỹva, emaña hapekuéra rehe ha eñemoarandu, Oguereko'ỹre mburuvicha térã isãmbyhyhára, térã peteĩ omyakãmbáva. Arahaku aja ombosako'i hembi'urã, ha kóga ra'ỹingue ñemono'õha árape omono'õ hína hembi'urã. Nde neate'ỹva, araka'e peve piko rekéta? Araka'épa repu'ãta nde rupágui? Michĩre ñeme'ẽ topehýipe, michĩmi rekese ha sapy'aitemi rembojoasase nde po repytu umive hag̃ua. Péicha ag̃uahẽ va'erã nde remikotevẽ ára, ha ku mondaháicha og̃uahẽta avei nde mboriahu ararã. Pe tekove ñaña ha pe heko vaíva oiko juru tie'ỹ ñañáme, oñe'ẽ hikuái hesa ipy térã ikuã rupi. Tie'ỹ ñaña reko oĩ ipy'apýpe, oiko ojepy'amongeta ohóvo mba'e vai rehe ha omyasãi ñorairõ hapichakuéra apytépe. Upévare, oha'arõ'ỹre, ou va'erã ichupe iñehundi ha iñemanorã ha noĩvéima va'erã pohã ichupe g̃uarã. Ñanderuete ipy'aro seis mba'e rehe ha pe sieteha ombojeguaruete hi'ángape, umi tesa oñembotuicháva, pe juru ijapúva, umi po oñohẽva heko potĩva ruguy, upe ipy'apýpe omoheñóiva ñeña reko, umi py pya'ete oñaníva ojapo hag̃ua mba'e vai, pe techahare ijapúva ha upe omyasãiva joavy ojoyke'y apytépe. Ñeñatõi oiko porã hag̃ua ha taimandu'a hekombo'e rehe. Ejapókena, che ra'y, pende ru he'íva, ha ani repoíte indesy remimbo'égui. Umía, eñapytĩ tapiaite nde py'apy rehe, ha eipuru nde ajurigua ramo. Umía, nesãmbyhy va'erã nde reikoha rupi, ha oñangareko va'erã nde rehe reke aja, ha oñe'ẽ va'erã nde ndive repa jave. Tataindy ningo hembiapoukapy ha mba'e ohesapéva hekombo'e. ha ijeja'o, nerekombo'éva reguata porã hag̃ua pe tekove rapére, reñemomombyry hag̃ua pe kuña ñañágui ha pe kuña reikuaa'ỹva ñe'ẽ he'ẽ asývagui. Ani rehecha ramo nde py'apýpe iporãngue, ha aníke ha'e ne apytĩ imaẽme. Peteĩ kuña reko vaíva oñeme'ẽ peteĩ pan repy rehe. Pe tapicha rembireko oikóva ambue kuimba'e ndive katuete opersegi hi'ángape. Mávapa oguerahakuaa? Tatái kasóme okai'ỹre ijao, oguatánepa peteĩ kuimba'e tatapỹi ári, ypykuéra okai'ỹre? Peichaite hína pe og̃uahẽva hapicha rembireko rehe, ndopyta reíri va'erã pe opokóva hese, katuete ojehavira va'erã. Noñepenaguasúi ningo pe mondaha rehe, omondáramo ombogue hag̃uánte iñembyahýi, ha ojejuhúramo ichupe omonda jave ome'ẽ va'erã hepykue ári siete jevyve. Upéicha ome'ẽmbaite va'erã hogapýpe oguerekomíva guive, ha upe oikóva kuña omendáva ndive iñakã vaiete, upe omanosévante ojapo ko mba'e kóva. Ñenupã ha ñemotĩ oiko va'erã, ha ñemotĩ ohasa'ỹva araka'eve ndoguéi va'erã. Upe kuimba'e hakate'ỹva hembireko rehe ipochyetereíta Oikuaa vove ha'e ombotavy hague ichupe, ndoipotái mba'eveichagua mba'e heta ramo jepe, ha noperdonamo'ãi rembohetave hetave ramo jepe nde jopoikuéra. Proverbios capítulo siete. Pe kuña reko vai ñuhã. Che ra'y, ejapókena che ñe'ẽ ha eñongatu porã che rembiapoukapykuéra nde py'apýpe. Ejapóke che rembiapoukapy ha reikove va'erã eñangareko hese nde resa'ỹicha. Ejokuákena nde kanguekuéra rehe, ehaíkena umía nde py'apýpe. Ere arandúpe, Nde ningo che reindy, akã porãme eguereko ne irũ porãite ramo. Umía, ne momombyrýta nde rapicha rembirekógui ha ijuru he'ẽme nde reitysévagui. Peteĩ ára, amaña jave che róga rovetã rupi, ha ahecha umi mitãrusu iñarandu katu pyry'ỹva apytépe, peteĩ karia'y iñakã porã'ỹva. Ohasa ohóvo pe tape rehe ha oñemoag̃uive ohóvo pe kuña vai rógagui. Ka'aruetépe, iñipytũmba jave, pyhare ho'áma hína, ha péina ápe, peteĩ kuña osẽ ohuvaitĩvo ichupe, kuña reko vai ijaguakapa reheve ha oikuaáva mba'éichapa oporombotavy hag̃ua iñakãrakúva ha ndaipy'aguapýi, ipy ndaikatúiva opyta hógape. ha osẽ guive hógagui oma'ẽ ma'ẽ opa rupi ohecha hag̃ua mávapepa ombotavýta. Ojejapyhy hese ha ohetũ ichupe, ha tova'atãme he'i ichupe, Kuave'ẽmby agradecimiento reheguáva so'o ambosako'íma. Ko ára kóvape ame'ẽse che promesa, upévare asẽ kuri rohekávo. Kyre'ỹme aheka aikóvo nde rova ha péina rojuhúma. Ambosako'íma che Rupa. Tupã ahoja iporãvape ojegueru va'ekue Egíptogui. Che koty amo hyakuãmbáma mirra, alóe ha kanélape, mbohapyvéva plánta hyakuã porãva. Ejúna mborayhúpe ñamokonu'ũ ko'ẽmba peve, javy'a mborayhu pa'ũme. Che ména ningo ndaipóri che rógape. Mombyry ohókuri, pe pirapire ryru oguerahákuri ipópe ha he'i, Jasy mbaretépe mante aju jevy va'erã ñande rógape, iñe'ẽ vevúi asy rupi, omoĩ chupe ipoguýpe, ijuru reẽ rupi omosã ichupe. Upéicha ohóma hapykuéri, ku guéi ohoháicha ijukahára rendaguãme ha tekove vai ohoháicha kárselpe ojehavira hag̃ua. Ku guyra ohoháicha pya'e pya'e ho'añuháme ha ndoikuaái hekove ojepe'ataha ichugui. Pe hu'y ojekutu peve ipy'a rehe. Ko'ág̃akena nde, che ra'y, che rendumíkena, ha japysaka porãkena umi ñe'ẽ rehe che juru he'íva guive. Ani remboyke nde py'apy hapére, aníke rejy javýtei hape karẽ rehe. Ha'e rupi heta oñehundíma, oity rire hetápe ojuka ichupekuéra. Hógape oñepyrũ aña retã rape, hóga rokẽ rupi oñeg̃uahẽta omanómava retãme. Proverbios capítulo 8 Pe arandu iporã ha tápia oiko va'erã. Pejapysaka porãke, pe arandu pene renóima ha pe akãguapy porã ñe'ẽ oñehendúma. Pe tape yke ijyvatehápe, umi tape po'i ojoasahápe oñembo'y ha'e. Umi okẽ oĩháme pe táva ojeikehápe, umi oike ojeikehápe osapukái. Peẽ kuimba'e, peẽme asapukái asy ha amondo che ñe'ẽ kuimba'e ra'ykuérape. Peikuaákena pe arandu, peẽ pende výrova gueteri ha peẽi tavýva pe japyhy akã guapy porã, pehendúkena, ha'étava guive mba'e iporãmba jepéva, ha ajejurupe'áta mba'e hekoite peguáva ha'e hag̃ua. Che juru he'íta pe añetegua, ha che rembekuéra omboyke pe ñaña reko. Che juru he'íva guive mba'e hekoite peguáva, ndaipóri ipype tie'ỹ ñaña ni mba'e ikarẽva, ha'éva guive hekoite pegua umi oikuaasévape guarã. Ha mba'e hekoite pegua meme umi arandu ojuhu va'ekuépe g̃uarã, pejejapyhy che rekombo'e rehe ha ani pirapire rehe, pejejapyhy arandu rehe ani óro potĩ rangue rehe. Pe arandu ningo iporãve ita vera hepyvévagui, ha mba'eve ndaikatúi oñembojoja hese. Che, pe arandu, aiko pe akãguapy ndive, ha che jepy'amongeta ikatupyry upe okyhyjéva Ñanderuetégui ojahéi ñaña reko rehe. Ñembotuicha ha teko jejapo rehe, pe tape vai ha pe juru tie'ỹ ñaña rehe, he'i Ñanderuete, chendive oĩ tekombo'e ha kãguapy porã, ha'e hína pe arandu, ha ajaposéva guive ajapo avei. Che asãimbyhy tetã ruvichakuérape ha amohenda porã mburuvicha rembiapoukapykuéra. Che rupi oñeme'ẽ mburuvichakuérape pu'aka ha che rupi opa tetã sãmbyhyhára ombojovake porã tetãnguérape. Che ahayhu umi cherayhúvape ha umi cherekáva chejuhúta avei katuete mba'e repyta ha terakuã porã oĩ chendive, mba'e repyta oikuaa'ỹva ha ñembojovake oĩ chendive avei, upe hi'áva chehegui iporãve óro ipotĩetévagui ha che amono'õva iporãve óro morotĩ poravopyrégui. Che aguata aína tekopotĩ rape po'i rehe, ha añemongu'e akãguapýre ko rape mbyte rehe, ikatu hag̃uáicha umi cherayhúva oguereko imba'erã ha che amyenyhẽ hag̃ua imba'erepyeta ryru. Ymaite guive Ñanderuete cheapo va'ekue ha pe ñepyrũme, che ningo hembiapo tenondegua, oñepyrũ mboyve umi ára atyguasu ha'e cheapo. Pe yvy oiko mboyve che aĩma, umi y guasuete arai pegua mboyve añemoheñóima va'ekue, umi y eta ykua pegua mboyve che aikóma va'ekue, umi cérro rusu ojejapo mboyve, umi cérro mboyve che añemoheñóima va'ekue. Upérõ ha'e ne'ĩrã gueteri ojapókuri pe yvy miñunguéra ha ne'ĩrã gueteri oĩ pe yvy timbo jepe. Ojapóramo guare umi yvága, upépe aĩma che. Ha'e omboja'órõ pe yvy ha pe yguasuete, aĩma che avei. Ñanderuete omohendáramo guare umi arai ára rehe ha omohendáramo guare umi yvy tenondegua, aikóma che avei. Omohembe'ýramo guare yguasu ani hag̃ua umi yeta ohasa pe tenda, ha'e he'i va'ekuére omoĩramo guare ko yvy Orcom, Hendive aĩma che. Amohendapa hag̃ua opaite mba'e, ko'ẽ ko'ẽ rehe, che py'arory Ñanderuete ndive aguerekóvo py'aguapy ijypýpe opaite ára. Che py'aroryete yvy apére ha avy'aite umi yvy arigua ra'ykuéra ndive, ko'ág̃akena ta'yrakuérape che rendumi, ha ovy'aite umi oñeha'ãva oiko hag̃ua che rape rehe. Pejapysaka porãke che rekombo'e rehe peẽ penearandu hag̃ua, ha ani peha'arõetei, ovy'aite pe kuimba'e cherendúva, oha'arõva che rokẽme ko'ẽ ko'ẽ rehe, ha oñangarekóva che rokẽ orkon rehe. Upe chejuhúva ningo ojuhúta pe tekove, ha ohupyty va'erã Ñanderuete py'a porã, ha upe opiãva che rapégui katuete ombyepáta hi'anga umi chemboykéva omanose voi. Proverbios capítulo 9 Arandu ha vyrorei Pe arandu omopu'ã hóga, ojapo siete orkõ porã, ojuka hymba, ombojehe'a pe víno, ombosako'íma imesa, omondo hembiguaikuéra, pe táva ijyvateveha guive osapukái, Ha he'i oimeraẽ iñarandu katupyry'ỹvape, Eju ko'ápe. Umi ijakãguapy reko'ỹvape he'i, Peju, pe'u che pan, ha pembo'y pe víno che ambojehe'áma va'ekue. Pepoi pe akãguapy reko'ỹgui peikove hag̃ua ha peiko akã porã rape rehe. Upe hekombo'eséva heko ñembohorývape, oheka iñemotĩrã. Pe oja'óva iñaña rekóvape oñemongy'a va'erã. Ani reja'o pe iñaña rekóvape. Ani hag̃ua oñemoĩ nderehe. Ehekombo'e pe iñarandúvape ha ha'e nderayhúta. Ehekombo'e pe iñarandúvape ha iñaranduvéta. Embo'e pe hekopotĩvape ha omboheta hetave te ñarandu. Pekyhyje Ñanderuetégui ningo pe arandu rapo ha akãguapy rupi ojekuaáma hekopotĩva. Pe arandu rupi oñemboheta hetave va'erã nde rekove arakuéra ha oñembojoajuve va'erã nde rekove pe heta áño. Eikuaa porãke ne arandu ramo, nde jupe g̃uarã mba'e iporãiteha, ha nde reñembohory ramo ndeve g̃uarã ivai etereiha. Pe ivýrova ojogua peteĩ kuña reko vaípe, iñakãrakũvape ha notikuaãivape. Hóga rokẽme ha'e oguapy peteĩ guapyha guasu ári, pe táva ijyvatevehápe, ohenói haguã umi tape rehe ohasávape ha ohóva umi tape ikare'ỹva rehe. Ha he'i oimeraẽ iñarandu katu pyry'ỹvape, Eju ko'ápe. Umi ijakãguapy reko'ỹvape he'i, Umi y oñemonda va'ekue ningo he'ẽ asy, ha pe pan oje'úva ñemiháme ningo he'itereive. Ha'ekuéra ndoikuaái katu upépe oĩha umi omanóma va'ekue, ha umi ha'e ohenóiva oĩha omanóma va'ekue retã ruguaitépe. Proverbios capítulo diez. Teko potĩ ogueru jehovasa, tembiapo vai katu ogueru ñehundirã. Salomón ñe'ẽ arandu aty mokõiha. Salomón rekombo'ekuéra. Pe ta'ýra ñarandúva ombohory itúvape, ha pe iñañáva katu omoñembyasy isýpe. Umi mba'e repyeta ñemondapyre ndoguerumo'ãi jehovasa. Pe jeporiahuvereko katuete ojehovasava'erã. Ñanderuete ndohejái va'erã pe hekopotĩva ánga oñembyahýi ha iñañáva mba'epota katu nomohywatamo'ãi. Pe ñate'ỹva po omboriahu ijárape, pe kyre'ỹva po katu ombopirapire ijárape. Iñakã porã pe ta'ýra omono'õva avei ára ha ku aja, pe ta'ýra ivýrova katu oke pe ñemono'õha árape. Jehovasa ningo ou pe heko potĩva akã ári, ha umi iñañáva juru oñorã inosénte. Pe heko potĩva rehe opavave imandu'a, pe iñañáva rehe oĩta tesarái. Pe iñarandúva iñe'ẽ rendu, pe iñañáva katu oñehundi va'erã. Pe oikóva teko porãme ndokyhyjemo'ãi, ha pe oikóva tape karẽvare katu iñangekói va'erã. Upe oñembohorýva ogueru ichupe guarã mba'embyasy, ha upe hekombo'éva ogueru py'aguapy. Pe hekopotĩva juru ojogua yvy oporomoingovévape, ha pe ñañáva juru ogueru ñorairõrã ha tekovai. Pe py'aro hi'a ñorairõ, ha pe mborayhu katu oñuambase hapicha rembiapo vai, pe ñakãguapýva jurúpe jajuhu arandu, ha yvy rova oñenupa va'erã. Umi ñarandúva imbegue ombohasa hag̃ua iñarandu, umi itaýva katu ndojokói ijuru, pya'e ombohasa ivyroreko. Pe imba'e hetávape g̃uarã ipirapire ojogua peteĩ táva oñemombaretévape, ha umi mboriahúpe imboriahu reko omokangy ichupekuéra. Pe heko potĩva rembiapo repy ojeporu oikove hag̃ua, pe iñañáva rembiapo repy katu ojeporu tembiapo vaípe g̃uarã. Upe iñe'ẽrendúva oñemboheko porãháicha ichupe oguatágui tekove rape rehe ha pe iñe'ẽrenduse'ỹva oñehundi va'erã. Upe omokañýva ipy'aro ijapu va'erã, ha upe ombosarambíva ñe'ẽ rei hapicháre ivýro. Upe oñe'ẽguitereíva katuete oñembohembiapo vai, ha upe ojokokuaáva ijuru ningo iñarandu hína. Óro morotĩ potĩva ningo heko potĩva ñe'ẽ, ha pe iñañáva ñe'ẽ katu ndaha'éi mba'eve. Pe heko potĩva ñe'ẽ omoangapyhy hetápe, yvýrova ñe'ẽ katu opa rei na'iñakãporãigui. Ñanderuete jehovasa ombohetave pe pirapire, ha pe yvy arygua oñeha'ãmbáramo jepe ndikatúi ombohetave. Pe yvy rova ovy'a opotavy ramo hapichápe ome'ẽ ramo jepe ñe'ẽ, pe ñarandúva katu oñeha'ãmba ojapopa iñe'ẽ ome'ẽ va'ekue umi mba'e vaípe iñañáva okyhyjéva ojehu va'erã henonderãme ha umi hekopotĩvape oñeme'ẽ va'erã umi mba'e oipotáva. Pe kusu viru'u, torbellino, ohasaháicha, péicha avei, pe ñañáva ndahi'aréi va'erã, ha pe heko potĩva katu oiko tapiáta. Ku víno hái ñande raĩme g̃uarãicha ha pe tatati ñande resápe g̃uarãicha, péicha hína pe iñate'ỹva ijokuaihápe g̃uarã, upe okyhyjéva ñande Ruetégui ombohetavéta hekove ára, ha iñañáva añokuéra katu imbykyve va'erã. Pe heko potĩva esperánsa ogueru vy'a Ha umi iñañáva oha'arõva katu oguerei va'erã. Ñanderuete rape ningo omombarete heko potĩvape, ha pe hembiapo vaíva katu oñehundi. Pe heko potĩva araka'eve ndojepe'amo'ãi ko yvy ape árigui, ha umi iñañáva katu ndopytamo'ãi yvy apére. Pe heko potĩva juru omoheñói arandu. ha pe iñañáva ku oñekytĩ va'erã, umi heko potĩva juru he'ikuaa ñe'ẽ oporombohorýva, ha umi iñañáva juru katu he'i mba'e itye'ỹva.